yoo dandeettu itti sen maal jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam balaan ni raftii nama balaa kaasu raftu tana dammaysee balaan isatti habuu jedhan si galee balaan takka eega dhufte booda biyya feete jiraadhu biyya faranjii jiraadhu biyya Itoophiyaa jiraadhu biyya feete jiraadhu fakkeenyaaf abbaan manaa kee amala isaan beektaa aareemi

jidduun dhaabii mee a'uudhu billaahi min sheexaan rajiim jedhi jedhiin nama sanii nama si arrabsaa jiru sanii a'uudhu billaahi min sheexaan rajiim jedhi mee jedhiin sir kadhadhuuti abbaa manaa keetii mee mee gizee takka a'uudhu billaahi min sheexaan rajiim jedhi jedhiin walla in deebi asii galee a'uudhu billaahi min sheexaan rajiim jechi jedhu kuni deebisuu ni danda'a osoo wal arrabsu jirtanii kuni meechidii tokko dubartoonni ittiin sarvaayivuuf gootan lammaffaa bakka feetellee jiraadhu in ar- Yaabbatee miisa sheyxaanni hin arrabsin jalaa itti ol hin dhaabatin sii galee mikniyaatu seerri yoo isa hidhee fi isa cabse illee kaballaa ta'e sii deebisuu hin danda'u. Andaande yammaa hin mallas nagar seerri akkas naa godha kaballaa ta'e sii deebisa ija ta'e tabayxe sii deebisa seerri. Capha kee sii deebisa siin deebisu si galaafate sii ka dunnifame. So yaa nagar saayiffaxxar befiit wanni sun akka hin taaneef ufii keessanii sarvaayiv ufii keessaniif godha. Awwala afaan dheerachuu dhabuu awwala nafsi danda'a jedhanii seeratti hirkatanii jala dhaabachuu waan akkasii san ati shari'aadhaan bultaami jalaa ufii keeti marragaagat. Mikniyaatum waan itti wal mormituu miti Uleen tun lamaa wayta walitti buutee wal cabsitu ilmaantu jidduu jira. Namni biraa gatii bakka kana kafalu jira. Maal goote ilmaan? Sillee filattee sirraan dhalanne isallee filattee irraan dhalanne. Annaan ta'a asitti wanni isin stress nu gootan kun ilmaan tana attack godha. So ilmaan tanaa yaaduu qabda jechuudha. Ammalleen shari'aan dubartii qo'aa jedhu hin jiru. Tumaa jedhu hin jiru shari'aa keessa. Dubartii tumaa shari'aan jettu hin jiru. Hin dhageenye ani. Namni qara yoo jiraate dhufee daawwaa irraa haa godhu. Yoo dubartiin takka galaxa taatee daangaa dabrite akkanatti adabaa jedhe. Laal seera jireenyaati. Fakkeenyaaf nama hate harka cabsaa jedheemi harka muraa jedhee bar shari'aan. Nama nama ajjeese ajjeesaa jedheemi dubartii dhiirsa irratti motolaqxee jette dhahaa jedhe malee dubartii nagaan teettee ilmee ofii guddifattu tumaa shari'aan jettu hin jirtu.

Amaanaa tana dachii fi samiin waanni hundi dadhabdee ilmi namaa fuudhe. Ilmi namaa wallaala ta'uu isaa kanarraati wanni inni fuudheef. Uf miilaa ta'uu isaa irraatti fuudhe. Dubartii takka waytii nikaaha isii sirratti bu'u abbaa isiirraa, obboleessa isiirraa, abbeeraa isiirraa waajibni bu'ee sirra kora waajibni isiidhaa. Waajibni isii ka sirra bu'e kun immoo namni ati waliin jiraachaa jirtu dheertuu taatee, gabaabduu taatee, furdoo taatee, qal'oo taatee, fokkattuu taatee, booqaa, kaarruu ta akka feete haa taatu, bolooqaa ta feete haa taatu. Namni waajibni isaa sirra bu'utti jiru kuni nama Rasuulli balbala du'aa gubbaa dhaabatee, Sallallaahu aleyhi wa sallam, amaanaa dhaamate. Amaanaa tana tiksuun immoo sirra jirti jechuudha. Assalaa hassalaa waamaa malakata imaanukum. Waytii ol fuutee dubartii akkanatti ol fuutee gadhiisuuf shayxaan isi mul'isee akkana si godhee si akkanatti onneen tee ol dhufte sani amaanaa rasuulaa fuutee lafaan dhahaa jirta akkasi beeki. Kaballaan ati akkanatti ittiin deemtu suni laafintii teenna beekaa rasuulli amaanaa nutti dhaamate. Shaazaa kaballaan isin nama kabaltan subhaana alkhaaliq gurra cimsii godhaa bara subhaana allah. Kaballaa miti darbaa dhiiraa isaa isaa dandeetti dubartiin dhiisi kabalaa dhiisi boksii ufiin teessanuu nu ga'a dhugaa isinii hin naamina. So waytii sitti dhuftee shayxaan achiisi akkana harkisi godhataa dhufe. Lolaa xiqqoo Amaanaa. irratti
Dhiifamallee wali fakkeenya dubartoota tokko tokko jira ittillee keessallee seenuu baannu sirna gaa'ilummaa kana keessallee jiraachuu baannu obboleewwan keenya hiriyoota keenya yeroo garrutti dubartoota gar malee humna isaaniitii ol jechaa fi gochi isaanii badaatu jira. Waan kana keessatti eeguma bultii keessa seenee mallattoo waan addaa wayii argisiisti. Bakka humna isiitii ol jechuun waan bakka waan akka malee immooshinaalsi godhu wayii. Waan bakka abdiis kutachiisu yoo goote akkami mee bifa san irraa hoo isaan kunoo akkami dubartoonni wal hin fakkaatan. Wal hin fakkaatanii dubartoonni tokkoo miti.
Hin qajeelchita ofirraa. Bakka hin qajeelchita. Yoo isin qajeeluu didda hin qajeelchita bakka. Inni hiikta ofirraa.

Si galee sirraa hoo qabdan dirqama. Lolaa. Lali. Mee dhiira ati dhuguma dhiira mee na tuqe kan jirtu ta'e jiru. Mee natti bu'e ati dhiira namaa jirtu si. Mee dhiira na kabal, mee dhiira maali na mee ati akkas ta'e naamina. Baay'ee waa wahii jireenya keessan keessatti an akkana si godha. An akkan isin beeki assalaamu alaikum jireenyi kee sun badee beeki badee irraa bahi ati hin argine malee gaafa dhiirsa as faraarra'uu jalqabde jireenyi kee diigan. Afaan bantee jireenya kiyya diiganii maalii ta'ee jaarsan irraa fudhatanii akka ta'e dededede. Yeennin kamaal qafish bafiit abbaa manaa kee seeraan qabadhu. Ati gubdee manaa baaftee duuba gadi bahee inni niitii biraa nama biraa gaafatee inna sii horsitee si adeemsisuu barbaaddeeti. Mindin namni taasisuuf wallahi na ajaa'ibdan dhalan takka takka. Maal akka isii gootu barbaadde intalli jaartii lammaffaa fuudhan sun gubdee manaa baaftee inni bakka itti hara baafatu dhabe rabbiin an- naa fidaa isii jettee aydu allaattii wayirra bu'e hayyee dachii taatee fi inni fuudhe innaa sii sossobdee ol si haa deebistuu barbaaddeeti.

Nama bar akkamitti osoo hayyama nan gaafatiin fuudha. Eenyutu hayyama si haa gaafatu jedhe. Awwala qabadhu dhiirsa kee mana seeraan adabadhu waliin jiraadhu. Hayyama si haa gaafatuun shar'ii kam. Nama dhiirsi namni isiin lammataa yoo dhufte bakka jirtutti ajjeesuuf yaani haqa isiitti taruu jirta. Wanni ati ajjeestuuf hin jirtu eessatti isii soyita. Dhiirsa kiyya narraa hatanii akkasitanii maa dhiirsi kee meeshaadha. Meeshaadha yaadu sammuun qabu. Ayasibum minde. Mayasib horii waliin galtaati. Yoo nama ta'e bakka barbaade lammaffaa fuudhu waan si jibbu nama waan si jibbuu fi miti hin jiru shari'aan akkas jedhu. Ni andaandee ani ni jibbe beeki kaa dhalaadha. Waliin mari'atanii bar wal gorsaa jiranii wallaahi wal gorsaa jirtanii beeki akka keessanitti jaarsa jaartii lammataa dhaqee akkana godhee narratti fuudhee akkas ta'e eehee bar si jibbeetiniin maalii si godheet gadhiisi ofirraa mootummaalleen si gargaara ilmaan si waliin guddisa maalii maalii gadhiisi ofirraa himadhu seeratti akkana godhe akkana godhe ifiillee akkana godhe akkana godhe akkana godhe balbala jahannam sii banuu jirti namni sun awwalan namni tokko waan niitii lammaffaa fuudheef qofa osoo inni haqa kee hin balleessin hiikaa gaafachuun haraami awwalayyuu takka. Lammaffaa dhayxee ni intala dhalachuu kee hin beeyne hireen fi fi isii oli hiite dhayxee naa darartaatiin. Wallaahi tokkoon tokkoon imimmaan intalti sun buuftu yoo malqiyaamaa irraa gaafatamtaatiin. Isittu natti dhufee isiin lammaffaa dhama hiree rabbiittu sitti fide malee isiin sitti hin dhufne sii gade. Isiin sitti hin dhufne hiree rabbiittu isii mana kee fide. osoo akka ati tokkoffaa taate ati lammaffaa taate maassa baallabaachuu osoo namni sun obboleettii tee ta'e maassa baallabaachuu heennan sii galee seerri ati biyya keessa jirtuu waan lama nan yamneef isa akkas gootee akkana gootee eegassi akkana akkana akkana har'a duniyaa tanarra seerri isan sii hayyamuu danda'a laakiin

qorichoota kaansariif ta'an fayyadama akka hin duuneef jechuudha. So dubartoonni illee wanni isin gochuu qabdan ati dhiiraamee akkas na godhi ati maalidha akkas na godhi jechuun dhiira taanaanuu si fuudhe dhiira taanaanuu ilmee sirraa dhalche akkasi. Dhiironni illeen kabaluun bakka niitii mana keessa ari'uun akka waan dhiirummaa keessee har'a gaggaxu. Naawwayi naawwayi akkasii miti. Khayrukum khayrukum li ahlikum laa khayrukum li nasabikum miti laa. Khayrukum khayrukum li ahlikum jedhe Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Gaarii dhiiraati jechuun dhiira abbaa niitii isaatii gaarii ta'e. Shahaadaa osoo dubartiin ati niitii godhatte manaa boottu ati alaa maasha Allah sirna keessallee isa dhaabata. Da'awaallee isatu godha. Garuu jaartiin isaa yaa rabbi abbaan manaa kiyya wayita dhufe badaa maaluma naan jedha. Toorchar bakka sammuu isii fuudhee onnee isii fuudhee badaa balama maaliin natti gala yaa rabbii kiyya. Badaa har'a hoona ka bala kana yaaddi isiin. Inni hoo saffaa kaan keessa isa dhaabata. Achi keessa isa dhaabata. Jaarsa biyyaati kunoo hagana gaha.

Soo ati gaarii ta'uu yoo barbaadde jaartii tee booqaa san si galee daalattii san tahomaan beeyne jazbaa san isii tiritti godhi. Kazzaan rahmata rabbii irraa barakaan mana kee keessatti bu'a. Ibidda walitti hin qabina. Jiraattan jireenya gaarii waliin jiraachuu yookiin immoo maslahaa adda laallachuu malee asii ati dhiira akkana na godhi ati akkasii akkana Hin jedhamu kun baay'ee namni dhiiraa arrabseetiin hin kabajame hin jiru hima salphatti dhalaan saffaa osoo amma fakkeenyaaf jaarsummaa sii ilaalanii akkana akkana jettee na na arrabsite siin jedhe qabriitamtu si fuudha. Aadaan Oromoo sirratti murteessiti amantaan sirratti murteessi. Bataam sheem noo ihe. harkaan itti fiiguun obboleetti si beekaa si jalaachuu gora maleeti akka ati hin jiraanne hin duune si godha. Akka ati hin jiraanne hin duune si godhuu danda'a. Dhiirri waggaa kudha shanii dubartii waggaa afurtamaa biyyee nyaachisa. Biyyee Dhaloota guyyaa dhaloota isii san warwaachisuu danda'a. Dhiirri takkittiin dhala afurii shan biyyee nyaachisuu danda'a. Ifi xuru adeellam. Maannichi loon dingaay mafanqaluu xuru adeellam. So dhiirrilleen immoo humna keessan dhala irratti nuti wanni miti. Ya booksi malamaa hojaa adeellanam. Sijjammar isin irratti amaanaadha nuti addunyaa tana miidhagsuuf dhufne malee akka isin irratti tafalaasaftaniif miti. Inni kana jedha. It's a type of punishment malee not a type of love jedhu hin jiru shari'aa keessa. Gosoota jaalalaa keessaa tokko uleedha ka jedhu hin argine anaga amma. Akkamitti haadha ilmee ilmaan keetii addunyaa tanarratti jechuun hadhaan dubartiin ilmee tee dhaluu qofatti dhandhamtu. Haga feete badduu haa taatu. hadhaan isiin ilmee tee dhaluu qofatti dhandhamtu wallaahi billaahi osoo jireenna kee guutuu isiif dachii taate hin deebistu ati jazaasa ati malleessa min aayitaa indammattimmallas qabrii isiittu banamaa bar du'a bira geetteetiniini bar ka isiin ilmee kee muraafoon keetii nama gootee kasii kennitu du'a dhandhamteeti bahiyootaa ossinaa koono ulfa kee kafuuteetiniin dhaltu jechuudha kabaja yoo taate suni kabajaadha sini gale ayi attam mattam seet liji dhahamtu dhalaan wallaahi harka keessan wallaahi rabbummaan harka keessan hin maslahaa isin haa godhu warri ol fuutanii dhalaa harkaan mukaan waan harkaa qabdu kil kil kil laakiin garuu nulleen

jiddutti seentee mi'a auzu billaahi min shayxaan rajiim jedhe tokkoffaa PhD kan lammaffaa yoo inni saalonii jiraate manyata jalaa taruudha. Naa tana naa mala abbaa keetii fidda. Akkasuma naa dada dada wanni inni fidu hedduudha wallaahi wallaahi hedduudha wanni inni fidu. Nikaa kee waliin zoorri yoo jedhe idmee kee iyyatamaa qaqshitu noore allash wanni inni fidu hedduudha. Hmm? Yoo isa malee gadi baate haraama dalaydaa nikaa hin buusoo jedhe butuu nagar limaxaa jechidha. Gara hedduun gatii si kabalchiisuu danda'a. Malaan bishaan waadan jette Oromoo. Homaan fiduu dada- no, waan baay'ee fiduu danda'a. Silazii kadhalaalleen ati dhiiraa na dhahii ofirraa dhiisaa dhiirummaa isaa ragaaggatuu isin kabala yoo kiyyaati. Ka dhiiraallee gaarummaan keessan nuun mirkanaa'a nuun dhahinaa. Har'aaf naa gahu sa'aatii qaraatii biraallee na gaheera. Dubbiin bultiitiin yoo kaasan hedduu dheertuudha. Haasaamteellee hin dhumtu. Yoo mata dureen kun isiniif barbaachisaa ta'e argame yeroo biraa irratti deebinee irraa haasofna inshaallah. Thank you.